Okej, mela, kif nirrappreżentaw vectors? Jew il-mistoqsija aħjar tista' tkun hawnhekk kif nagħmlu differenza bejn a vector quantity and a scalar quantity meta narawha di ġo equation. Ok? Umm jien naf per eżempju, ħa nħażżiż ftit hawnhekk ta' sa issa issa nħassruhom. Umm jekk jekk jiena sa jkolli F is equal to MA. Alright? U jekk immorru lura għal din il-lista insibu illi umm force qiegħda hawnhekk hija vector quantity. Ok? Però mass hija scalar quantity, alright, imma acceleration hija vector quantity ukoll. So jiena meta ħa narahom hekk ġo equation, hemm xi mod ta' kif jien nista' nkun naf li li mhija vector quantity u li mhija scalar quantity? Iva, Il-problema hi li ġeneralment ma noqogħdux niktbuhom kull darba. Kieku vera rridu nkunu accurate in writing these down jew l-idea hi li actually nindunaw which is which jew nagħtu indication ta' which is which, hemmhekk fejn fil-verità jkollna inbiddlu ftit ta' kif inniżluha dik. Però ħafna mid-drabi, dawk il-vector quantities illi qegħdin f'equation u rridu ngħidu lin-nies lil min qed jara dik il-question lil ħaddieħor ngħidulu isma' this is a vector quantity, f'dak il-każ we generally label it with an arrow on top. Ok? Ġifieri force hija vector quantity, mass hija scalar, mela dik ma nagħmilhiex. Però A, acceleration, A, acceleration, hemmhekk hija vector quantity ukoll. Allura ħafna mid-drabi dik ukoll ikollna nagħmlulha dik l-indication li isma' the force is a vector quantity, the area is a vector quantity but mass is not a vector quantity. So this arrow here on top is generally what indicates what distinguishes a vector quantity from a scalar quantity meta għandna equation. Ok? Again, ħafna mid-drabi ma nagħmluhomx. Alright? Però irrid ngħallimkom dan it-topic comprehensively as much as I can ħalli jekk tiltaqgħu ma' xi nota, ma' xi textbook, whatever, fejn intom se jkollkom dit-tip ta' notation hemmhekk Ħa tindunaw which is the vector quantity and which is the scalar quantity. Mela, kif għadtilkom, dawn ħa jkollhom jitilqu ħalli nimlew daqsxejn waħda n-note tagħna. So jiena niżżiltilkom xi ħaġa hekk, għadtilkom we usually write a vector quantity in equations by a letter and an arrow above it such as, I don't know, we can actually write down a letter there, okay, and show how this notation is done, it's just an arrow on top. Dik l-arrow ma tindikax id-direction. Jiġifieri din ma tfissirx illi A miexja to the right għax l-arrow hija to the right. Ok? U lanqas hija norma illi npinġu arrow xi mkien differenti, ok? Għax isma' din hija force u dil-force hija to the left, mela allura ħa npinġi l-arrow to the left. Now, meta meta qed nitkellmu fuq equations, we just represent that letter with an arrow on top biex navżaw lil dak li jkun, listen, this needs a direction and direction here is going to be very, very important. Whatever that direction is, tista' tkun into the paper, jew upwards, downwards, whatever, ok, mhux neċessarjament to the right, però dejjem nagħtu dik l-arrow on top. Now,

True diagrams. Ok? Vectors aħna nistgħu naħdmu bihom diagrammatically, m'hemmx għalfejn naħdmu bihom in equation form. Minħabba li aħna fil-physics anke se nkunu qed inpinġu ħafna diagrams, so se tiltaqgħu ħafna ma' dak li ngħidulhom free body diagrams fejn force, weight, per eżempju, ilkom mdorrijin mill-O Level tpinġuha mis-centre of gravity bħala vleġġa 'l isfel. Għalfejn?

of the vector quantity. X'jiġifieri? Jekk jiena pereżempju għandi, ħa npeġġu diagram żgħira ta', għandi object illi qiegħed fuq mejda, mejda ħa nagħmluha mhux ħamra mhumija, grey, let's do a grey Table top qiegħed fuq mejda dan, alright. Għandu l-weight tiegħu acting from the centre of gravity downwards u għandna r-reaction mill-mejda which the reaction is is a normal force dejjem tiġi propagated 90 degrees hija minn mal-mejda Mela deher mis-surface ta' taħt 'il fuq. Ok, issa dak ġeneralment intom f'low level di tillejbiljawha bħala R, il-weight tillejbiljawh bħala capital W or AMG even, ok. U kontu tpinġu dawk iż-żewġ forces. X'qegħdin nagħmlu hemmhekk? Jien għadni kif għedtilkom illi a vector can be represented by an arrow or rather as a line with an arrow head. Mela l-arrow head tipponta lejn id-direction, fil-każ tal-vector hija t'lisfel. Ok? So fil-każ tal, sorry mhux tal-vector, tal-weight. Il-weight qiegħed Fors 'l isfel, mela minnih jipponta 'l isfel. Ir-reaction huwa fors 'il fuq, mela minnih jipponta 'il fuq. Issa, is-size, importanti ħafna. Mg, hawnhekk qogħdu attenti, di qed nagħti daqsxejn waħda indikazzjoni ta' free body diagrams kif nibdew inpinġuhom. Later on ħa nitkellmu daqsxejn iktar fuq free body diagrams ukoll, però ħa nibdew jista' jkun ma nagħmlux żbalji minn issa. Alright? F'dan il-każ, jekk innotajtu sew, hawnhekk jiena pinġejt mis-centre of gravity sa taħt, Dak penġejtu bħala MG. Is-sintom tafu li meta għandek object in equilibrium, bħal mhu f'dal każ pereżempju mhuwiex qed jiċċaqlaq qiegħed stationary, ok, there mustn't be any resultant force fuqu mela allura f'dak il-każ ir-reaction trid tkun twila trid tkun twila daqs l-MG. Ok? So, id-daqs tal-arrow, id-daqs tal-line rather, jagħtini indication ta' kemm hi kbira l-force. Meta jien għandi żewġ forces, li huma f'dal-każ pereżempju kontra xulxin, u huma daqs xulxin, iridu bejn wieħed u ieħor, I mean, m'hemmx għalfejn inkunu preċiżi ta' barra minn hawn, ħafna mid-drabi sketches we are asked to present f'eżami, but, Jekk sa npinġu, ta' min li nagħtu indication jew inkunu ftit iktar accurate u nagħtu arrows or rather lines that are approximately of the same size, ok, li l-line ta' reaction hu approximately the same as the line depicting the weight, ok. So daqs kemm għandi reaction għandi weight. Mela. To recap, da li għadna, da kollu li għadna kif għadna hawnhekk, is-size or rather is-size of line jagħti indication għas-size of the vector. F'dan il-każ hija force imma is-size qegħdin jagħti, is-size tal-line qed jagħti indication għas-size tal-vector. Ovvjament l-arrow head, l-arrow head id-direction tagħha qed tagħti l-indication ta' fejn qiegħda to where it is acting the to where the force is acting, sorry. So f'dak il-każ id-direzzjoni tar-reaction hija 'l fuq u d-direzzjoni tal-weight hija 'l isfel. Għodu attenti l-aħħar ħaġa, vectors hemm ukoll other quantities, jiġifieri jien nista' jkolli velocity, ok? Issa aħna iktar imdorrijin li npinġu huma force. Però jekk jien għandi, ehm, say, I don't know, karozza, ok, karozza miexja 'l quddiem, karozza miexja 'l quddiem, u jiena ħa nagħti xi ħaġa hekk, that is also a good indication of a vector. F'dak il-każ, dan il-line, jew rather din l-arrow sħiħa qed tirrappreżenta a velocity u mhux force, ok? Ehm, Just another thing, if the velocity is larger than twenty metres per second, mela allura we have to depict that with a larger arrow, per eżempju thirty metres per second. Ok, pero fuq dil-kwistjoni ta' size ħa nitkellmu iktar in the next this next video illi ġej issa.